a min hi reuben ti ka sak lai ti reuben ti sullam cu zeidah a si ti cun ka harsatnak hi pathian nih a ka hmuh piak pathian min cang si ko seh laimi kan sifah le kan harsatnak te hi ka tuak tawn i nihin ni kan dirhmun i kan dir khawh mi hi pathian thla cu a tak tak a si Laimi kan sifahnak kong ka chim le siarhrang bik ceu nih saya peng ti le hawi ka ti le nanmah pawl nih hin Laimi sifahnak kong ka chim tuk hlah u ti ziah ka ti le nan nih chan ahcun Laimi kan rum tuk cang le sifah taktak man nan tep nan, nan tep lo cu ti ziah ka ti le kanmah pawl nih chim ding si ti zei ruangah ka ti le kan siarhrang bik ceu nih kan nih chan ahcun ti kan ngakchiat lio ah hin kan nu le kan pa nih tuahtlaih si ti bantuk tuahtlaih dan ti bantuk an hmu bal lo ti a neih zong an nei lo ti a fel deuh nih mei holh in an han i tlaih ti fel lo deuh cu tlaih lo si ko ti ti kor hen mom le ti kor hen mom le ti kor hen mom mi hi inn leng ah put tian hei chak le an ka zong i cawl ti lo in rawl a kan kheih ti Tikor za zat kan lem le rawl za zat kan lem le kan ri ti. A si men ko la cu mu. Kan ri le tikor nih na kan meh le kan nai thlep le khan kan meh le tikor kan ri le kan hngilh le kan hngilh kara kan nu le nih van that an ti le khoi lo cu la va kal ta ning thing va phur ta ning an ti le ti kot kan rit kara khal thing thing an phur ti tingan bang phur me dong lo bak la kan ni kan ti ko rit kan van thang bak le la pate film to ke um hau lo ten ai ngil han kan ti le film zong se lo ti ko rit bia si ti chu dir mun tu kan than chu asinain chu kan harnak chu pathian kan mu piak ti Kemi thar si ko seh. Khua hi ka ruat tawn le Pathian ṭhat zia hi mu. Ka chim cang kha Kharson le Laura te hna an chuahkehnak rambak kaltak in missionary an ra i Rangoon an phat in ṭha ṭha um ko an kaltak cu Mandalay an phan in ṭha ṭha nel rawn ṭha ṭha um ko an kaltak cu Kawlrawn ah chosang kai zong a hau lomi nelrawn ṭhaṭha um komi kha an kaltak nih le zu le zawng bang thing lakah lung lakah khua sami Laitlang Laimi kan khua cheukhat nga labang khi cu zoh lengmang a khil minung umnak ding zong khi a lo lo. Cu tluk i a cheng palangmi khua kan si cu. Nelrawn ṭhaṭha le miphun ngan pipi kha an van kal tak le harsa em em in khua a sami kha kan nih kha an kan philh lo Pathian nih Pathian mi thang rak si ko seh miphun nganpi hna an van lo le vulei ah a sifak bikmi miphun kan si nain cu kan harnak cu Pathian nih philh lo ti Cucaah Leah nih ka harnak vialte hi Pathian nih a hmuh ko tiah a fapa cu Reuben ti a sak te. Atu i kan chimmi Pathian bia hi ka rel an min sullam tete he ka rel le aw ziah annih nih fa hleihnih tiang an hrin le Pathian ṭhatnak in min an sakmi vialte hi Pathian dawtnak i fian ahcun pumpak kanmah a tlin dih ko ṭung ka ti. Hallelujah! Kan harnak a hmutu Pathian si. Vawlei cung ram sifak an thim hna i Kawlram cu ai tel khi cu theih ci a si. Kawlram hmanh ah ram sifak an van thim ṭhan i pine nih ṭai an van khua i Chin pine sifak cem si. Cu Chin pine hmanh ahcun miupaw chung an chuak kho rih lo caah Thantlang zong ah chuak hlah, Hakha zong ah chuak hlah. Kannih kan chuahkenak te nai ka pa le hi sia lam an si caw. Malaysia capo kan sai hna le kan mino chairman pa hi lungding si ko. Capo kan sai le lungding pawl an ti tawnmi ka capo kai sai le lungding pawl nih hin kan lungding khualipi hi reng kun si seh lo. Tiau bung hi sign ti sign kan ti nga le Cerhliang hi mi suih an ti hnga le tlangpi hi mandale kan ti hnga an ti ti. Hey, sorry, An ti cu ka ti hna le a ngaih ko le kan mino chairman na dir le kan ti tak ko ti. Cia pengte khua hi ka van chim ve la ti. Midang khua cu motor ti bantuk accident ton ti. midang khua cu motor hna accident le annih khua hi an lam a chia tuk le an lam ah hin a rang e accident ti sia lam an rang accident ti na hrok ro long te chim hla ka tila si ko ti ka van hlat tak tak le ar chi tak tu kha nan ko lam a chia tuk rua le ami tuk rua le rang rang thil phur mi kha a rak tla bal rua Monica pa nih theih la cun. Rak hna accident mi lam hna i neihmi khuai rak chuah zong cu mai cu hngal lo ha cun. Amin bak an sia lam si to. Ka pa hi ame sia lam kan khuai sia lam an ti ka ti la. Ah ka thei lo. Sia pawl an rak kal tawnnak lam ah hin khuan rak tlak le. Sia lam ti to si ko ti. kan chuahnak khua kan tuak ding hrimhrim ah hin doh vawlei cung milar si khawh ding cu a si khawh bang cu kan rak i thawh khi na rak tuak hrimhrim ah khin mu a si kho lo si London nga rak chuah ahcun lar khawh ve si cu vawlei cung theih in mu American nga chuah ai ning deuh cu ai thoknak kha man deuh cu Kan rak chuahkehnak hrim ka fahman ti lam cu. Cu dirhmun te cu kan sinan dawh Pathian nih kan philh lo cu. Hallelujah. Harsat kan tuarnak hi Pathian nih a hmu ko ti. Unau. Na teminna le na tuarnak hi Pathian nih a hmu ko ti thei la. Mi nih an in nega he na tha chiam bak lo. Themi thang tha siseh. Tuzarah NCC lei zong an hung i pum le kan i lawm ngai. Kan chairman te zong an hung i pum kho chinchin pa te zong. Ka lungchuah ca pakhat te bia ka van cah ta hna lai. Khrihfabu ai ṭhenmi hi amasa cem nan si lo. Ningzah ning zong a um lo. Amasa cem zong nan si lo. Nan hmaiah minung tam tuk an rak i ṭhen. Cucu biatak te a si. Hawi hnuzul nan si ve ko. Nanmah hlan ai ṭhenmi liangluang an tampi. Nan i ṭhen hlan i bia le hla pawl kha cu philh nan i ṭhen cang cu. I fonu ti zongah nan i fonh kho hlei ti lai lo le cah kan duhmi tu hna cu a tam deuh nih a tlawm deuh zawn rua tu. i chim ka duh mi si kan biakmi Pathian nih pakhat dawh si cu Jakob nih fapa pa hleihnih a hrin hna le nu pali fa an si nu pali fa an si le hringtu nu lei in zam ahcun ai rem kho ding si lo zei ruangah dah an i rem te cun pa pakhat fa kan si ti an theih doctrine le sining le hmuhning cu in kan kal ahcun Zeitik hmalak an i remnak ah. Biakinn le zupi si zong i remnak phung a um lo. Biatarian le baptist zong kan zum i ngai khat lo. Khrihfabu kan i ṭhen cang hnu le bang ahcun chim awk a ṭha lo. Amah belte cah kan duhmi hna cu Jakob fapa le palei nih an i rem khawhnak hi Khrihfabu lei doctrine lei hoih in nu lei hoih in an ta ahcun pali chung chuak an si cu. Remuk a ṭha lo. Asinain Josef khur chungah an thlak i Josef nih ka chan u law tiah a ti hna lio ah khan a upa nih ka duh tukmi te chimmi te cu chuah hna u si ti zei ruangah khur chung pa cu a thi lai ti, ti, ti theih cu chuah u si law zuar hna u si ti zei ruangah a ti cun ani zong a ngaingai ti ahcun kan unau pei a si ve cu. Temi ta si ko seh. Khrih ah pakhat kan si ti hi i hmu sih law kan i ṭhen ko cang hnu zongah i daw hna u sih ti sim ka duhmi si. Kumkhat nan liam a za. Cucaah cun a zei ngai pi kan bai cu kai mi khi um tawn lo cu. Nikum thonghnih le hleinga ah khan Australia crusade ka tuah le chuah an rak duh pah ciam a si cu ka thei ve lo le crusade ka tuah le ka tuah tlawmpal bak khan then rak i duh ciam mi ten si la ka tuah tlawmpal bak khan an i then le Khrihfabu then ka cu ceih le ngai cu tam tuk ko keimah tiang kha Pastor ṭuan a hnu le pei ṭhen ko hna cu hei ti phun ka ka ti le ka sum cu a phung si ko ṭhen ka ahcun amah belte nihin ni ah kan i daw kho ko cu zei ruang dah ka van tengta duh tiah cun nu lei kap in kan zoh peng ahcun nuli hrin an si cu pa lei kam in an zoh ahcun an pa ai khat ko Pathian mi tar si ko seh. Mu ning le pom ning le dok chin lawng kan ti peng ahcun zumtu le zumtu lai mi le lai mi dawt kho si lo. Khrih pakhat hrin kan si ti thei ahcun i dawt lo nak ding lam um fawn lo. Pathian min thang ṭhat si seh. Pathian nih hin nun hi tlawmpal te na ka cawnpiak ve tawn i nihin ni ah mi dawt khawhnak lam pakhat ka penh mi cu an zia ka zoh lo. an zia hi zohnak hmanh ahohmanh i dawt khawh si lo na nupi hmanh a zian ta peng hmanh dawt khawh si bak lo na pasal zong a zian ta peng hmanh dawt khawh si bak lo cucu kai fiang cang le atu ahcun zeidah ka zoh tiah cun mi ka zoh hna bak ah khin an zia ka ta hmasa lo pathian fadawt a si ti ka hngalh hmasa hallelujah Tuan peng thang Pathian nih a dawt tluk tein anih zong a dawt ve cu te. Kan hawipa pa tor si i an thangchia tuk cang i chungkhar pakhat nih fak tuk in an liam caah minung a si ve i zan khuadei ka hngilh ti lo ti pa tor ka si si lo kan vok ka tuak ti lo ti hi tiang tiang i an ka ti cangmi cu ka ti i nam kai lak i tha ding bak in ka choi ti pator ni mu ka choi bak i ka tha bak lai i thong ah ka lut bak lai ka ti ti ka kal bak i tha ka timmi al hlei ka kai bak ah pathian i awna ka chawt ti o bakin mu Pathian nih zei aw dah a ka chawnh ti a chun ti? Tha na timhmi pa khi nangmah kan dawt tluk ten ka dawt ve a ka ti ti. Ka kir ti. Cu bak cun ka ngaihthiam ding. Ziah Pathian dawtnak, Pathian dawtnak ka ti ka rak chim lengmang le a min ah Ral Lian Thawng cu cu Pator Ral Lian Thawng. Ral Lian Thawng Pathian nih a ka dawt ka ti lengmang le Pathian dawt a kai fiang tuk ti. Ziah kei nih thah tiang in ka duhmi ka huatmi bak hi Ral Lian Thawng Pathian nih a dawt tluk tein a dawt ve ko ṭung ti ka hngalh ti. Pathian min thang ṭu si ko seh. mi na zoh hna bak ah hin Pathian muisam keng in sermi a si ti hngal law dawt a fawi te kha ka lan rih lai fa a pawi ṭhan i a dang fapa a hrin ṭhan kei cu dawt lo deuh ka si kha Bawipa nih a theih caah hi fapa hi a ka pek ṭhan a ti i cucaah a min ah Simeon a sak. Simeon ti sullam cu zeidah a si tiah cun Bawipa nih a theih tinak si ti. Hallelujah! Mi nih an kan thangchiat zong Bawipa nih a theih. Mi nih an kan doh zong Bawipa nih a theih. Mi nih lihchim a kan puh zong Bawipa nih a theih. Cucu theih ko ahcun hna ngam eh. Leh tualmal a hau lo eh. Ka nu kong ka van chim ta lai hi. Mi kong chim nak cun mah chungkar kong chim cu tha deuh la le. Mi khua tete van chim mi hroh hna zong hi taza cuai ngam phun in tam tuk le ra din hau pa cang la. Ka nu hi ka pianthar khawhnak hnga ding caah thlacam zungzal tu si. Asinain mi sual ngaihthiam hi ai harh tuk ve. An kan ti ning hmeman lo cu. Ka van ngaithiam hna la ka ti zong ah hin an van kan ti ning hmeman lo cu a ti lengmang. A ka simh ziar cang le ka nu ka ti le hawi ti le an kan ti ning a hmaan ahcun ngaihthiam hau lo ka ti. A si cu an kan ti ning a hmaan ahcun a hmaan ning pei si cu cu lo maw a hmaan ning in kan ti ning zia ngaihthiam ding um ka ti an kan ti ning a hmaan lo na ti lawngah zeitik nan ngaihthiam hna la ka ti ko zeitik dah ngaihthiam caan a hmaan lo in kan ti caan ah Tlamo cucu peisam nih a caan hmaan te a tlai to. Kan nih cu caan caan lo to la a dih lak i tlai tlai khin vai tim thulh la le. Zeitik hi dah sual ngaihthiam caan? A hmaan lo in kan ti caan hi. Kan chim lo mi kan chim te